Imħallef Tony Abela. Taħseb?
Għaliex? Għalx qed isellem. Għax irtira, eh. Allura, issa ma tantx għandu x'jagħmel, tibqa' mhux problemi għax xuter. Ma bleżat tirtira, ma Bernard Grek. Mela, mela, mela, irtira ma Bernard Grek it-tnejn tiraw fl-istess żmien, issa it-tnejn kellhom xogħol simili. Bad kien jaqta' sentenzi, u kien jipprova jaqta' distak, nexxielu l-ftit, ma bad reġgħet telef għal-biċċa xogħol. Bejnu bejn il-lejber, ma. U għandi kont ngħid li huma Tony qed joqgħod iċempel il-Bernard. Ah. U tafx qed joqgħod jgħidlu ekka. Il-banana tiegħi ikbar minn tiegħek. Klassi għalih Tony da, klassi mela, għalih semmulu.
U nawguralek il-ġranet issa bil-pensjoni. Jim ta' mistrieħ u tgawdi għajt ħaqek. Issa, xtaqsejtom jew? Il-min?
L-itfal, x'istaqsejthom? Eh, il-ġimgħa.
Eh. Mela, li staqsejthom għax taf li intom għaw l-owners tagħhom għaw. Ġenituri.
Ġenituri, ta' mhux Tamlu l ħin fiex ħin suppost imorru jorru. Iva, bil-fors. Mela jien saqsejthom jekk huma x'jaħsbu, jekk huma jaħsbux li intom il-kbar għandu jkollkom ukoll il-ħin tagħkom meta tiħdu. Il-kbar għandhom ikollhom ħin fiex imorru jorqdu jew dawk jistgħu jibqgħu mqajmin? Jien ma nafhiex ħin. Ma tafhiex.
Min jibgħatek torqod lilek? Il-mami.
Imma mbagħad il-mama min jgħidilha biex torqod? Vera ħadd.
Kif jirnexxilha torqod weħidha hu? Għax il-ħin tkun taf. Eh, għax hi tkun taf il-ħin il-mama. Anka l-kelb.
U l-kelb għandu ħin ukoll fiex jinjorqod? Fiex jinjorqod. Ora, tifhimha x'kelb hu. Eh, meta jikun l-nas, ma meta jkun morning ma l-ewel norqot. U kol.
Jaraw television jikunu ġidu. Eh, siba tuk torqot wahdek u ma jgħodu jaraw television. Meta nala għajnija jaqbdu l-maru. U ma jirqdu pal-jim. Eh, fl-istess ħin kulħat jorqot intom. Eh, aħna iwa. U ġiri għadu iktar imqajmin il-gbar?
Insejt. Insejt.
Qabel jiġi salm ma. Sem minu?
Is-san.
Is-san, is-san, sorry, is-san. Ma qabel tiġi s-san, torqod. Le.
Meta tiġi s-san?
Meta tiġi s-san, ma torqod. Ftem, ftemna ħafna. Nofs il-lejl jew. Nofs il-lejl tidħol torqod. Jew 1 o'clock in the morning. Imma torqod wara l-ofsinar? Le, mbagħad lanqas norqod sa one o'clock nerġa'. Jien xi drabi f'nofs il-lejl jien nkun hekk nara television, pereżempju nara Greatest Show anymore. Mbagħad nħares lejn missieri u ommi. U kun reqdi.
This is them.
Allura ma tistax nagħmilhom bedtime imsieke. Tgħidilhom eżempju 8 o'clock intom tidu morru torqdu. 8 o'clock?
Jiena nibqa' magħhom fis-sufan not nara. U kulħadd jorqod. Aħ, jien sorta nibqa' magħhom. U min jorqod l-ewwel?
Il-parents, jien l-aħħar waħda. Mela, allura ma tistax tgħidilhom go to bed. Ma se kont nibtin nagħmel party ogni. Eħe, ġifieri tħallihom jorqdu mbagħad tagħmel party wara. Imma huma jafu.
La. Dak konna tinsemmu li mħallef Tony. Mhm. Għabela, salmu l minna, jaf kemmet, ġiġa straħ, eh? Imma xinu legali u xmux? Għal xejn għan nippruvaw nifmu aħna, imma minn flok nistgħu nibatu lilu il-furban number one!
huwa legali jew le li suq karozza maħmuġa.
Zgur eh, legali. Legali? Mela, eh, maħmuġa kif ħajja dara? Illegali mela, eh, ma tistax eh, ta'. Me, ma tistax.
Jek tkun maħmuġa ħafna, le. Ma tkun madorata, ejwa. Iddej u l-warden taħseb, itijielek. Fuqek ma naħsibx li itijielek u jena. Fuq il-karozza maħmuġa, tista' eh, suqa maħmuġa. Mela, mux problema. Iġri daqxie ħmieċ tista' toħroġ biha. B'ħafna ħmieċ.
Illegal.
Mux hekk huwa. Imma l-lumenu ħalli n-numru jider tal-karozza. Ma tikkumplika li għal ħajja. Nifsħela l-wis tirmu suqa. Alright. Eh, nadif għaddan, nadif il-karozza. Proset, dak Tajja, proset. Issa nara xejn l-avukat għax ħammur nsaqsieħ ta' Alright, hi, tagħmel sew. Grazzi, thank you.
Komplement tal-ġurnata.
Tanti ieħor qalbi, ciao. Jekk il-karozza tiegħek tkun maħmuġa ħafna, Tfisser li ma tkunx għadha fi stat tajjeb u ma jkollokx il-viżibilità neċessarja fit-triq sabiex inti tieħu ħsieb tkun tista' tara kollox. Għalhekk, il-liġi tipprojbixxi li l-karozza tkun maħmuġa ħafna u inti tużaha xorta.
U dak kien kollox għallum nispera ħadd piċċir taraw xi jekk le, arawna għadha forsi tmorru aħjar, mhux hekk? Isma', x'tagħmel biex meta torqod ikollok sweet dreams?